Erokamano nyikwa Ramoga Jwang', kaka bende usebedo kupenjo kuom kinde malach ni kare en ng'ano endi man go teku moloyo e TikTok ka endi ma bende nosidh ne chairman e, kanyo endi. Kawuono ni endi atimo limbe e oda e, Odauka Junior kama bende obiro dwoko moko kuom penjo moko mosebedo ka chandi e kama intie nyikwa Ramoga Jwang'. Abiro mana miyi thuolo mondo bende iyang ine oganda Luo nyingi no endi mo samoro ok ing'eyo to gi nyingi ma ging'eyo kaka koro in chairman sani endi machiegni ero ah uh, ero kamano ahinya Juang Junior mm -hmm. aneni mokwongo higa ni happy new year happy new year amor kaneni ero kamano ahinya kendo ruoth oriti ero kamano mana kaka ipenjo no gi nyinga en Washington Junior Onyango mm -hmm. auka ji mang'eny ong'eya kaka auka 001 kata mm -hmm. auka junior mm -hmm. uh, Ok mano oroma roma. Joma ng'eny ong'eyi kaka Auka Junior. Kamano. Mano iluongo ni lai magi mag tudruok kidwa manyi Kamano. timanyi gi Auka Junior. Kamano. Sani endi iwinjo nade ka koro ne oganda kata bende eh, J Media nodhiale kaka jakom mar Luo TikTokers. Ok ang'eyo ni in irwako wachno nang'o. Uh, adieri makende gima nyalo wacho en ni jotelo Nyasaye mayiero mm -hmm. to kendo inyalo paro chien kanyo ka adier adier ne ok obedo gi tudruok moro kodi mm -hmm. ma nyaka nidhi ilando ka ni an jakom to ma gima niwacho ni nitiere jok moko mane osebedo ka eh, oliekonichiejomanooliekona ni in goteku maber ahinya kamano koro mm -hmm. adier adier en ni telo jatelo nyasaye mayiero mm -hmm. To kendo Nyasaye kowacho to an daping Nyasaye kendo jodala. Ok inyal pingo Ya, Nyasaye. Kok kamano to weche to osebedo mathoth nyaka ni dhiala kaka jakom mar eh, Luo Chairman, Mhm. TikTok. Mhm. To kendo gima an amedo kwayo ogandawa en ni wadhi ura dhi nyime kod achiel marwa kata riwruokwa mm. gimi sirikal mantiere ofis mm. ginywaka lwedo mondo mi watel ne ogandawa gi makare mm. to ka gik thuolo mambele kuchocho ka wuok e ofis mm-hmm. to ng'at machielo timore na okawo kari amiyo keri to eso ni in bende koro dhi mbele gi tijni mar bedo jakom mar luo tiktokers chairman kamano Erokamano ahinya kwana mboga joang pod ine J Media kama bende watemo kolo kaindi ni to bende en eh, gi lek mane ne oganda go iki mane luo TikTok nikech en jatelo no endi ma bende piny osekuodho gi nying maber ahinya kanyo ni kaka chairman mar luo TikTokers. Ok ang'eyo ni e nyaka seche gi iki mm. aneno ka nitiere oganda moko kata bende achudhe moko mag mbui mawuok oko mawacho ni gin bende gin goteku mar bedo e kom no endi mar luo uh, tiktokers kata bende luo chairman tiktokers achudhe gi eki nyalo nyiso gi nang'o nikech in mane jo piny oyange ka luo tiktoker uh, chairman ajwang adier makende manyalo wacho en ni jatelo nyaka bagi kite mm. kendo onge jatelo kiseche miyudo ni oyiere jatelo to onge ng'ama pingi kata bayi gi kidi mm -hmm. mano nyiso ni ok ng'ama kare kendo onego bed ni lock tactics magi Omiyo an gima nyalo wacho ni amor sana mm -hmm. gi achudhe mm -hmm. kakiseluongi na chudhe go mm -hmm. nikech giketo giketa tesre mar tiyo ne jopiny kendo eh. gikete ewi koka gikete ewi koki yes sirikal ka sirikal nyaka bed gi opposition mm -hmm. tij opposition ong'e maler ni en keto ng'ama nie sirikal ewi koke mondo tim tijege malong'o kamano koro mm -hmm. amor sana gi tich ma jogo timo mm -hmm. kendo ber mana kwagi ne gimed dhi mbele mondo an bende kik anind e klas kik anind e ofis mm. amed tiyo ne jopiny kaka dwarore mm-hmm. nikech mm -hmm. trust mana jopiny go kuoma mm. an bende ok daher mar goyo jopiny piny adwa na ti ne jopiny kamano iro kamano ahinya kanyo nyikwara mogi pod an kodi gi penjo nikech eh, in e sani ma jatelo ma piny kudho maber kaka luo e chairman tiktokers Ok ang'eyo ni gin eh, kanyo endi ber mage miikonegi eh, kotenore gi wechego eki mag dongruok e lony manyasani endi mar TikTok. Inyalo nyisogi nang'o ni nitiere ber moko ma seche moko digibedie kaka eh, mano endi mar tudruok e laino endi mar TikTok? Uh, mokwongo kiyiena to alok uh, wach gi, gi dho ngere matin Abiro loko ne gi wache wache. erokamano uh, Ka nadonjo e TikTok ka ane wadonjo e TikTok wayudo ka nena kar it was a place of scandals, mm. ayany, mm. ng'ane otimo ma, ng'ane otimo macha. Kaka chairman mm -hmm. en lekna. En lek mari. Ni bang' kane asekawo ofis ma koro sani ni en e e jakom kamano juma mhm. mokalo kani nyaparo ni ne waloso swearing in kendo mhm. lich ahinya ne en nyasi ma bende nonigo teko ahinya kamano koro mhm. wadwa ni ndalo mia achiel mokwongo e apis mm -hmm. wadwaro neno ka dongruok nitiere kendo wagolo jowa mm -hmm. e ayenje maka gi kacha mm -hmm. scandal maka gi kacha mm -hmm. iwinjo gik gik miketho go nying ka gi kacha mm -hmm. wadwa ni wagol jowa kuro mm -hmm. waker jowa e e mise mag dongruok e rang'iny mag dongruok chal kaka iloko iloko timbegi maricho mane gintie kande mondo koro gikawo tekrogo kata energy margi giketie timbe go kima beyo mag dongo kit ngima ka gine laigo e kima gi tiktok eh ma kisungu dendo ni system overall wan mm. wani wagol jowa e tiktok manya chon cha mm -hmm. kendo wakelgi e tiktok manya sani ma wanyalo konyore kaka jowa ka en gi biashara ni moro midwa ni wapromot ni kaka oganda luo wamiye kanyo ni nying maber kamano mm-hmm. wabiro to wakonyi mm-hmm. iwinjo mm-hmm. nyathi moro mar okalo penj maber school fee thago janyuol magi gik modwa ni watimo watimo sani koro itemo ni itemo loko tiktok obed kamoro kata bed e lai moro mar tudruok mar konyo oganda luo kamano mani kuma dwan mani lek mara kaka jakom ni by the time awuok office adwa ni ng'ama dhi miyo kede mar mm -hmm. tayo oganda luo e tiktok ka a mm -hmm. oyudo ka en ga very soft landing spot nikech mm -hmm. adier makende mm -hmm. akawo adonjo office ka office ni nono mm -hmm weche bende ng'eny, weche bende thoth. Koro wan gi ndalo iwacho ni mambo ni mengi masandi machache, lakini Kiswahili kubwa kamano. Saa mm-hmm. matin ma wan godo ni adwa ni wakonyre wadongre godo kaka oganda Luo joma nigi biashara wakony ng'ato man gi talent inyalo paro chien kacha jowa ka dop kid gini Mm. wabiro kanyakla to wakonyogi Kamano. gidhi mbele gi talent gi mondo giyud kaka giketo gimoro e wi Mesa. mesa kamano Erokamano ahinya kanyo endi kuom duoko penjono endi gi yo man gi rieko malich matamre gi nono. Aneno ka bende oganda moko nopenja chien kacha chande mm. ni sani endi in e luo chairman tiktokers ok ang'eyo ni digomb tiyo gi jalupni moro koso nitie jalupni ma bende pok yango ne oganda luo mm, adieri makende en ni nyaka sani ji mang'eny olab dhogi ndong' mm. ne kombe mopogore opogore kendo mm. degi er mar biro kanyakla mondo wati ne oganda wa. oganda luwo kanyakla Kaka chairman nyaka sani pod aonge jalupna moro amora, ok adwar eh, kik afwamb moro ma ni yo Mm. kama kama pok ayiero, lakini oganda wa kowacho ni koro auka wadwa ni Ibed gi ng'ane jalupni. ng'ane Mm. obed jalupni. Mm. An naonge wach Mm. kendo abiro rwako wachno gi gi gi sironyo malich. erokamano Kamano. E, penjo machielo en ni to bende e kinde ma sani endi nitie chudhe moko kata bende jogo eki makwedo loch mari e, mm. ok ang'e ni mbele kaendi binyalo bedo gi gimoro mane otimore kanya ka ni handshake mondo uti kaachiel gi jogi eki uh, Ajwang, the truth of the matter is uh, yes uh, there are so many people who are not uh, contented with this, uh, this leadership mm -hmm.

Nitiere chochni mang'eny e sirikal mare. Ok ang'eyo ni sani yere ka dipo ni opposition obiro ma otimo handshake. Mm. Bo ibiro bedo e wi koki mar timo tijegi kaka dwarore. Namba achiel, unyalo paro blueprint mara mane an godo Mhm. kane wamanyo komni. Mm. Kelo joka on board mondo wati kanyakla ok en ni gidhi negowa. Wang'eyo kuma adwa naweye ogandawa, Oganda Luo. ang'eyo gima adwa natim ne jo dalawa, Mm. ma kata joka kobiro, joka okela kela on board mondo gimiwa ideas gi. Mm, mm. Mm. Gibi gi paro ma mabeyo Eh, ma ginyalo- manifesto gi margi mane gin go cha Mhm. gikel to wariw gi kanyakla Mhm. gi marane Mm. to mondo wane kaka oganda watimore nade sudo mbele Tuende usudo mbele. yes lakini tijgi mar opposition mar keta ewi koka to ok adwa ni giwe Mm. an adwa mana ni gidhi mbele gi keta tesre Mm. eka bed jatelo ma wiye kwanyo very fast Mhm. wach kowuok kawinjo ni wach moni yo maber to aseringo kuro Mm, mm. atim achiel ariyo Ariyo adek adek. wayudo solution Kamano kamano koro biro jogo to ok dhi ketho giketho tiji mari mane chano agenda na ne jopiny mhm. pod nitiere kaka ne en mm. kamano erokamano ahinya penjo na machielo en niya sani endi in e chairman to ok ang'e ni seche ma koro piny dongo piny medo dongo oganda medo donjo e tiktok nikech en e mm. line endi ma tudruok ma sani endi dongo e rang'iny mowinjore mm. ok ang'eyo ni sani endi nikech eh, chien kacha chande nyicha winjo maling'ling' kawacho ni nitiere joma mine be Gidwani mondo gigole ng'at moro chung' ne joma mine kata bende luwo women rep tiktoker. Very good. Ok ang'eyo ni wach ni nyalo wacho ang'o idea machal kama endi. Digomb tiyo gi jok moko machalo joma kamago e kia pisi mari. Ajwang' e afisa kata cabinet na madhi lando e juma ma wadhiyeni. Mhm. I'm very very much concerned about gender mm. kendo two third gender rule cha mm -hmm. en tiere cabinet na bende mm. mm. two third gender rule nyiso ni nitiere atamalo moro motengene kata moket tenge ne jogo e gima wakeini kamano mm. joma wakeini e sirikanda ka nigi oteku mm. olach ahinya mm. kendo gin e joma for a very long time osedhi through a lot of cyber bullying and all that mm -hmm. manyiso ni kamiyogi oteku makare kendo Kendo imiyogi wake- thuolo. mamiyogi thuolo aketogi e rang'iny mambele mar tiyo ne jopiny E ong'ala motelo. E ong'ala motelo very good Mm. gin joma wadwa ni watigo kanyakla omiyo jogo madwaro women rep Mhm. i really support that Mhm. nikech through Nitie sama onde nyako moro mama ma nyamera moro man gi wach moro Mm. ma an ok onyal choma godo direct kaka Mm. jakom Kamano. ni nikech an opposite jan lakini onyalo bedo thuolo Mm. mar wacho kod ng'ama miyo Ng'ama wang'e. miyo wang'e. Winjo. koro Mm. jogi magi jok ma wadwaro on board Mhm. mondo watine jowa kanyakla Kanyakla. kamano To gi kinde ni endi mano atemo mana lieko kom achiel mar jochung' ne joma mine. Nitiere mm. kombe mamoko machalo kaka bende jo jo jo jagoro mm. ma bende keto kalam diewe buk mano nitie kaachiel bende gi jakudho poro. Mm. Jogi kong'e ni bende sani ndi apisi ni biro dongo nikech ok ibi tiyo kaka jakom. ibiro bedo gi jalupni jakudh oporo jagoro e kind jogo eki fang'eyo ni plans gi mag yawo apisi magi mondo odongre maduong' chal nade nyaka sani mineno awuoyo kodi ni wan inya paro ni kaluo wantiere gi counties uh, Homa Bay, Kisumu, mm-hmm. Siaya mm -hmm. gi Migori mm? Mm. Mago counties wa makalo kasto wan gi jogo man Nairobi ka gi Mhm. Mombasa. Gi Mombasa. Koro mago gidonjo diaspora. Koro Mhm. sani Mhm. wasechako set branches wa mago Wangiso ni kaka apise. kaka jakom ing'iyo gini endi e ngas mopogore. Kamano. Ing'iye counties mago ma Kaluo, Kamano. Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya. Kamano. Kuondego nyaka bed gi jochung'. ma, ma represent

nitiere en my system of governance Mhm. or en hierarchy Mm. En, en hierarchy nyiso ni eh, dongo kata bende Yes. bedo e ratiro moro mar loch. kamano Mm. koro ok ni weche moko ma piny kucho ko Mhm. pod adhiye kaka jakom Mm. nitiere jogo ma iluongo ni Motelo, devolution eh, devolution. wa devolve gini Mhm. koro wacha piny kacha cha to idho malo ma nyaka chieng' ochop kotamo jogi loso malo ka mm -hmm. gitime nade itere malo kele apisa koro mm -hmm. mondo koro agol ane kaka ikonyo jopiny mm -hmm. koro chutho chutho mane gima sani wapango mm -hmm. watemo set offices wa mm -hmm. county ka county gi representative mm -hmm. nyaka diaspora bende Wiyi ok owil kodgi jogo man US, mm-hmm. Canada, anywhere UK, UK mm. wan gi chenro maber mar duto kelo gi kanyakla kanyakla kamano ero kamano nye kwa ramoga jwa magoyo mbaka ka indi kod bende wuoyi matina uka junior man guteko enye piny luo moloyo te komno indi mar luo tiktokers chieng maka wuno kendo bende omedo yaro bede ge koto ne gitelo maka ma indi bende ni olap dhogi ndong ne donjo e pisi maka ma indi kaka jagoro kaka jakudh oporo kata bende jachung' mar joma mine kata wakeini Mae ngi en thuolo makare nya mondo bende chwal ote mari mondo bende ti gi Auka Junior e apisi mage ma sani endi rwayawo. Koso bende in gi gombno endi mar bedo representative Migori, Siaya, Kisumu kata Nairobi kaendi, Mombasa, Nam Chumbi kachalo bende gi pinjego eki ma oko diaspora. Med kete mana kanyo nikech bende pod wakolo weche matek ahinya te- e tweta e kaendi. Kawuono waromo kode achiel kachiel kotenore gi jogo eki mabende osewuok oko kaka chudhego eki mag mbui malando nyingegi ka gi- ka gin bende gin ang'o? Gin chairman mar Luo TikTokers. Mm. Gin ang'o gini miseketo mibiro temo matek mondo ine ni weche mag mibadhi, weche mag oledhi, weche mag chudhe mag mbui masiko gi weche maok odhi okare ibiro tik oko e TikTok. Mano penjo maber kabisa. Mana kaka nanyisi ni s- gi sani ofis madonjo ni en nono, En ofis ma open gi dho jomusungu. en open. Mhm. Mm. Kendo weche mag pesa Mhm. chutho chutho makelo mibadhi mang'eny koda keth nying ma ka gi kacha to kendo ok wadwa ni wadonjre. Mhm. ma weche mag pesa watemo neno kaka wanyalo biro gi iluongo ni kiti Mhm. kata endowment fund Mhm. inyalo paro kanyo ni nitiere jowa moko ma bende osemakore Mhm. ma iluongo- ma support talent mag jowa Eh, ka kod gintie kod, mang'eny ka ahinya. kod ka. Mhm. Iwinjo? Mhm. Ko- ma chutho chutho wadwa ni wabed abeda gi platform moro Mhm. ma jowa mantiere gi gi, gi talent moro Mm, joma nigi were gi dholuo were gi dholuo Mm, kata ng'at ma man gi biashache ma man nyalo dwaro support marwa Mhm. kifedha Mhm. gi channel through that office Mhm. to wan kaka jakom wabiro neno ni ah wayudo request mar ajwang' Mar dhano maromo kama. Mhm. jogi kama kama kama mae budget gi Mhm. koro kaka chairman my work is just to summon Mhm. try with my networks mm. nikech an bende ang'ama bade lach ing'ama otudore mapek waya mm. e kidhi ulaya an kono amerika mm. kocha bende antiere uk uk antiere koro adhi mana tamanyo jok tanyisogi ni wan gi proposals ma kama ng'ani dwaro ni wakonye kama nikech adier adier weche pesa oseketho nying ji ma ok dwaye wacho ni wadwa ni usol ne ng'ani hapana koro ka wasetimo kamano mm-hmm. to waluongi ajwang' ibiro tiwacho ni mae proposal na mm-hmm. mae budget na mm-hmm. mae ma an godo mm-hmm. arem ma kama konyauru tim ang'o yudo modong' iwinj to wanyisi ni wami date ni kaluwore gi kalenda marwa odiochieng' ma kama kama nyalo bedo maknade makare to wariwore amanyo jowa ma oko jowa man ka wariwore to watimo ni choko moro modhuol maber manyalo timi nade to pesa gi te wamiyi idhi timo e, e tich mane dwarore cha yes mm. wan gima wadwaro en mana ng'o proof ni adier atimo gini pesa mane wamiyi koro pesa ma mama wadhi bedo godo to onge mm -hmm. kendo kodo wacho ni wadhi bedo gi kuma jopiny ore pesa kuma jopiny ore pesa Oyo wa ite pesa oseketho nying jopiny. Mm. Sani wan odwa tiyo gi case by case. Case by case. Kamano. Ero kamano ahinya kanyo endi. Ka wang' otieko chenro biro miyo bende jopiny mondo openji penjo kuom ma gin godo. Ka wang' sa oromo. Ka tieko, ka pok watieko, nano ka bende sa ma yawanga ka endi, kik wadhi mang'anya nyaga landa. Adwa ni mondo bende iket ne it jopiny ni to bende sirikandi biro keto kanyo endi tend migepe mopogore opogore miting'o koda kamago eki dongruok mag somo Weche mag pur, pith gohala, i- ineno nade? Bibiro bedo gi jo- eh, jotend migawo machal kamagi eki? Mano wa penjo maber kabisa kendo adwa na aliek ne alieka jodalawa ni to gin tend migepe mage Mage, mm. maneno ni biro bedo eh, E sirikal mari. kawanyuande sirikal ni to kendo wadhi bedo mbele koro namba achiel wabiro bedo gi section mochung' ne talent Mhm. Talent nyiso ni manyo were. ye joma ni gi were Mhm. gin tij gin tich manyo were Mhm. to waneno kaka were ni no inyalo Mhm. tiyo godo mar kelo mogo e wi ang'o Mogo e mesa. e mesa Mm. mano namba achiel namba ariyo wabiro bedo gi talent mochung' ne Education and mentorship. Mm. Waseyudo ka jowa mang'eny, nyithindo mang'eny mm. kaw timo courses magalagala. Gitimo courses ma ok migi ohala. Yes, ma ok mm. migi ohala, ma ok kel gimoro e mesa. Mm, Iwinjo, mm, iyudo ka ng'ato notieko skul higni apar mogik, pok oyudo kamoro kama chwe lwete. Koro wabiro bedo gi migawo mar education gi mentorship ma tich ne biro bedo man timo mentorship programs mm. ne nyithiwa mm. nyiso gi courses ma nyasani ma ma nigi nengo moromo gi tim mm. mm. ma kiwuok e school ni mm. to dwe moro achiel dwe moro ariyo itimri nade isayudo tich namba adek wabiro bedo gi migawo miluongo ni opportunities and jobs mm -hmm. jowa mabiro bedo ka advice mm -hmm. jowa manoko man kenya kaka ginyalo yudo thuolo mag dhi e pinje mag jowagunda mm. yore mage mitiyo godo nikech waseneno uh mhm. -huh. ji mang'eny osebedo ka dhi loka to gidhi e yore ma galagala mm. ng'ato obedo deported and all that mm. koma gik moko kodwa winjo wadwaro ni wabed gi wateng waket tenge duol moro ma mabiro nono wechegi yes mabiro nono wechegi nyiso ni ka dwa dhi loka visa mane maber Mm. mm, to thuolo mage mag tije man bende Man ni kono. kono iwinjo Mm. to ere kaka jowage nyalo nyalo chopo yudogi? mondo giyud tijegi kamano ko mano bende adwa naket tenge Mm. namba ang'wen Mhm. adwa nakel mar eh, health Mhm. Adhi Migawo adhi- mochung' ne weche mag thieth. weche mag thieth adhi adhi sani nyaka nadonj ofis Mhm. nakawo gik moko te aketo piny mhm. wakwong wagore gi tuo marach mar gonore ma sani mhm. odonjo ka ani sani e ndik nyiso ni temo matek mondo ineno oganda loldo temo ne tiktok ok ogamo midhusi marach nyendomar super gonorrhea yes super mhm. gonorrhea ni kata bende nyache yes mm. super gonorrhea has been my focus since i took the office mm. and i'm very happy that the person i'm suggesting for the

Migawo mar jo- jogo oporo. Jogo oporo, joloso e wach. Eh, eh, Mm. eh, jogo oporo. Mm. Magolo weche. Mm. Ka gine ka wach rach kumoro Mhm. to gimuoje. Mm. Iwinjo. Mm. Mago bende odwa kelo. Mhm. Daher mar bedo bende gi spokesman. Jaloso e loyi. Eh, Koso e jal- lo- lony jo TikTok. Elo, eloya. Mhm. Ng'awa golo wach iluongo ni ineno ka sirkal nitiere gi Gi jaloso. state house spokesman Yeah, yeah. gi government spokesperson Mm. yes Nyalo bedo ng'ama losi e lo apisi mari. kamano adana be ng'alose apis mama ka nitiere wach wach kok owuok e dho chairman Mhm. To giwinje kuom to jaloso giwi- e loye. to mano en Mm. ok weche miliek ilieko kama ng'ato ng'ato wuoyo ng'ato Wuoyo, ng'ato wuoyo wuoyo, kama ng'ato en. ng'ato wuoyo Ko- Mm. mago gin moko kuom gigo mwadwa ni wa wagine migawo moro kendo ma wadwaro madakelo en mar investment mm. jogo kuonde minyalo twe omenda magi eh, mm. eh, jogo manyalo bedo piny nyaka gibed jomogo buk kabisa mm, joma nigi lony weche mag eh, somo economy gibere kabisa investment ging'eyo kabisa ma ka an gi aluf mia abich na moro Mhm. to asethago aendo pesa na ni anyalo kete Inyalo timo kanye kode ang'o? Eh, Mm. to kanye ma jogo bire to wacho ni ah, we wadhi wabed piny watim Mhm. research wane ni to ohala mane Mhm. manyalo kelo ni gimoro Mhm. makiyawo gi pesa ni to dhi timi nade To dhi kelo gini konyi ka- ka- koro Nawinjo ka jogo mapingo sirkal wacho ni gin bora ni ipong' Mhm. tifuwo Mhm. idhi yudo migawo Oyo. Bora ni pong' to gimoro onge kuomi, in idhi yudo migawo. Mm-mm. warwar ni wadwa ni watime gi jok mariek nikech adier makende ni ni kok iriek ok Mhm. inyal tiyo ne jopiny Be ok inyal bedo ni imulo omenda jopiny. yes Mm. yes yes yes koro omiyo adwa ni akelo migawo mar investment Mhm. ma advice jowa Mhm. Kaka gitimore nade? Gitiyo gomenda magi. Gitiyo gomenda ma gin godo. Mm. Yes. Pero kama nyenye kwa ramoga jonga nyoka bende sama ya wangu wakaindi kaka ngeyo pila kata jwe luo ni gikero mara gilo wani ker riaka. Mm. Chingwa bol timo lime mondo bende sumi ya para maber ku kum ker mara luo kaka bende in luo tiktoka chairman. Wachi mugik, we goro ganda luo mani tiktok kacha chande. Eh, jodalawa wach manyalo wiu godo en ni wamakre uru kanyakla mhm. miya uru mana lwedo mm. kendo ato chutho chutho adwa na tinu mm. i want to work with zeal and zest mm -hmm. like the uncastrated bulls mm. of argentina mm. join me i call all those on the other side mm -hmm.

pray for the community mm-hmm. and all in all let's remain united and we be one because together we, we stand departed we do what we fall we fall thank you very much ero kamano nyikora moga jwang mane makela giko mar chiro niendi mar goyo mbaka ka indi koda uka junior ma engine chairman indi mar luwo tiktokers tudi koda kanyo indi kapok itimo subscription mari youtube mara di kanyo endi kanyo mondo subscribe kasi diyo kodi nikech mang'eny pod biro kalo ni chino ni endi mar Ajwang' Junior kod goyo mbaka oganda go eki man goteku e piny luo ka kamano endi orome tielo machielo mar yango jotelo go eki mag TikTok nyinga en Ajwang' Junior